Salowmaleýkim watandaşlar. Badyňyz saglyk, agzybirlik. Men şu ýerde diýjek bolýanym, Çemen Öräýewe degişli esasy. Çemen Öräýew diýen adam ýene gepine hiç ýer ynanmaň. Men onuň hemme aýbyny açyp berjek. Ol haýsy otelde ýatyp turdy geçen hepde? Haýsy ýaşula berdi? Bu zatlaryny men hemme öz ýakyn dostlara aýdyp berýän. Hemme zadyny aýdyp berjek. Hemme zadynyň wideosyny görkezjek. Men ony ýana boş-boş paşyrdap, ýalan ýaşyr kal-kallap, ol palan bul pystygan diýip, diýjek ýaly men žiwoý görkezjek ýakyn wagtda, garaşyň. Onsoňam Ýene bir zat men saňa çemen öri öňem aýtdym. Sen efire çykaňda bara indi özüň gollatjak bolsaň, gowy komentarý ýazjak bolsaň, ýalaňaç otur, çüw ýalaňaç otur. Iň soňam oturşyň ýalaňaçdan ibar zadyň ýok. Ana diňe saňa şo zat ýaraşýa. Zatlar gowy ýaraşýa saňa. Onda seni gollarlaram, gowy laýkam goýarlar. Düşündiňmi? Dekowlyk bolmaýa seň görkezjek haýsy otelde ýatyp duranyňy, haýsy otele barýanyňy. Ony seň öz ýakyn dostuň aýdyp berýär. Azjyk howlukma, hemme zadyň görkezjek. Onsoňam o watandaşlar o Myrat Kurbanow diýdi, Kaka Myrat Hydyrow diýdi. Olara näme anadan bolup dördüňiz aý? Olar kim? Olar musur. Men olara musur diýen ikisine de. Kim olar? Özüňizi oýnadyp görmeseňiz, näme olar ýaly musurlar o. Olar bir maşenik. Plan etjek, pytdygan etjek, näme etjek, goýjak. Erkek bozan ýan gudrady güýçli bozan. Elinden gelýän bolsa men şolara musur diýen geläýsin Türkiýä. Hemme zadyma ba, nomuryma, hemme zadyma ba. Olaň bi gaýrat hiç zada me diýilenok. Diňe ony muny sokman bilýä başga hiç zadam bilenok. Şoň üçin olar ýana samsykdan gepini ýanyp görmän hem oturan ýerinde sizi ýalan sözläp otyrlar. Ya Muhammet Düýejiňiz wa näme boldy indi Muhammet Düýejiňiz görnenokla. Indi Hudaý görkän oňa göz. Howlukmasyn. Äläkgan diýip. Orazyňyz görnenok. Juma sapar türkmen görnenok. Orazdan ýumurjygyny beýdýär-ä. Elji ýaşyn beýdi. Hany indi nirde? Indem türkmen bokun ýuwup dur. Ol oýna desi geldi. O oýun etdirýärler oňa howlukma. Şonuň üçin watandaşlar bular ýanykdan geçine gidip özüňizi oýnadyp görmäň. Akylly boluň. Bärde özüni oýnatýan müňläp, ýüzläp ýok, bärde bir 50-60 sanat bar. Olar hem terroristler. Başga hiç adamda, olar terrorist, watan dönügi. Biziň hem bolmasa ýüzlerçe, müňlerçe tanýanlar bar Türkiýede bolýan. Birem goşulanok mundan ýaly. Bular narmanly adam däldi, şoň üçin goşulanok. Narmanly bolsa goşulardylar. Şoň üçin özüňizi oýnadyp bermäň bular ýaly samsyklary. Bular diňe owadan owadan gürlemän bilýär, başga hiç adam bilenok. Ýalan ýaşaryp gürläp. Onýan erkek bolsaň, onýan dogumly bolsaňyz ýurduň içinde etseňiz-ä şul oýnuňyzy. Bigaýratlar gidibilmän gaçyp bördüňiz. O çöpden bu çöpüň şagyna girip. Ýazyňyzdada biz siz bilen näme bilen dip pažygaýt edip ýazýaňyzmy? A siz şolar bilen bolsaňyz sögüp ýazmaňda jaň edip plan ýer geliň diý men baraýyn. Bigaýrat unamaýady bileňzok. Ýene bir gezek aýdýan watandaşlar, şoň üçin işleýändir, işläliň, okaýandyr, okalyň, bilarýaň, samsyklaň, biderekleň gepini özünizi oýnatmaň, gaýrat ediňde. Size ýa şatlyk bir zat ýa bolun pylan, pystygan diýip şatlyga sögün bolýaň emma şatlygyň bokusada ýok biriňem. Ýene şatlyga plan etjek, öldürjek, goýjak, näme etjek, aňryň bir hepde diýenem boldy. Bigaýratdan gepini unudyp görmeseň, lan ýaşap göre şatlyk. Balaň boş bara. Şoň üçin watandaşlar özüňizi oýnatma bular ýaly biderekler. Ýöne meň-ä diýjek bolýan zadym, Sagamanjy öýümde gideliň, Sagamanjy çagajyklarymyzyň arasyna baralyň, ene-atamyzyň arasyna baralyň. Sag boluň, saglykly görşeliň!